Siwmai a chroeso i'r wers y Dobi Express yma ar heinau'r goedwig law. Nawr mae'r coedwigoedd glaw y byd i'w canfod ar hyd linell y cyhydedd, sef man poetha'r byd wrth gwrs. Be sy'n gwneud y coedwigoedd glaw yn arbennig yw i heinau, layers, ac mae bob haen o'r goedwig law yn cefnogi'r heinau eraill wrth gynhyrchu gwahanol blanhigion a hefyd cefnogi bywyd gwyllt. Dewch i ni gael creu ffeithlyn arbennig te yn dangos ac yn disgrifio gwahanol haenau'r goedwig law. Dewch i ni gael newid yr iaith i'r Gymraeg, felly cliciwch ar eich avatar yn y gornel dop ochr dde ac yna dewisiwch Settings. O dan y ffenest Settings sy'n ymddangos welwch chi Language Ac yma, ar dop y rhestr le dyle fe fod, mae Cymraeg. Cliciwch ar yr X i gau'r ffenest. Rŷn ni eisiau dechrau gyda chynfas ar draws, felly cliciwch ar y botwm plus ac yna dewiswch Ar draws o'r meintiau safonol. Nawr te, dewch i ni gael enwi'n prosiect fel Haenau'r Goedwig Law. Dewch i ni gael rannu'r papur i'r pedwar haen. Felly i wneud hynny, Rŷn ni moyn pe trial. Cliciwch ar elfennau ar yr ochr chwith, ac yna ar y top, dewch draw i Siapiau, ac yna ychwanegwch pe trial soled. Nawr te, rŷn ni eisiau rhannu yr dudalen yn bedair ar draws, felly dewch i ni gael rannu'n ddwy gyntaf. A newidwn ni liw hwn nawr i fod yn wyrdd tywyll ar gyfer gwaelod yr goedwig law. A nawr dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Chi clicio ar y petrial ac yna lan ar y cornel top ochr chwith, clicio ar y botwm dyblygu. Nawr te, dewch i ni gael dewis lliw gwyrdd mwy gole ar gyfer hwn. A nawr beth dwi eisiau gwneud yw gosod y petriol yma, hanner ffordd i lawr y petriol cyntaf, chi'n gweld? A nawr, ydych chi'n gallu llenwi ar draws, tynnu y linell na lawr, top y petriol lawr, dyna ni, a nawr mae hwnna'n llenwi union chwarter taldra'r cynfas. Nawr, wrth gwrs, allai ddyblygu yr petriol mwy tene yma, ac ar gyfer yr hain yma, ewn ni am rhyw fath o wyrddlas. Ac yna ar gyfer y rhain uchaf, wel dyma'r awyr, felly ewn ni am liw glas ar gyfer yr awyr. A dyna ni wedi rhannu ein cynfas i bedair haen. Nawr, dyn ni ddim eisiau i'r uh, siape na i symud o gwbl, felly dwi wedi zoomo mas, zoomio allan, llwch chi wneud hynny wrth glicio fan hyn, a felly mynd lawr i rhywbeth fel 50 y cant. A wedi zoomio allan, be dwi'n mynd i wneud yw llusgo bocs mawr dros y cyfan, ac yna dwi'n mynd i glicio ar y clo fan hyn i gloi rheina yn ei lle. Gret, a nawr, allai ddim symud y siape yna. Right, dewch i ni gael ychwanegu teitl i bob haen. Felly, cliciwch ar yr ochr chwith ble mae'n dweud testun. A nawr, ychwanegwch eich testun, a dwi'n mynd i ddechrau gyda'r haen waelod, sef llawr y goedwig. A dwi'n mynd i edrych am ffont addas ar gyfer hwn. Dwi eisiau cael rhai o'r geiriau yma i lawr ar linelliau eraill, felly be dwi'n neud yw defnyddio'r ddolen yma, yr un hir ar ochr y bocs, a chi'n gweld, alla i newid yr toriad y llinelliau. Nawr, mae'r bwlch rhwng y ddwy linell o destun ar rhy fawr, felly dewch i ni gael newid bwlch y llinellau, fan hyn. Mae'r testun du ar y cefndir gwyrdd tywyll yna, falle angen ychydig o help i sefyll allan. Felly dewch i ni gael ychwanegu amlinell i'r testun yna. Nawr te, dwi wedi dewis y blwch testun yma, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu fe gan glicio fan hyn, ar y botwm dyblygu. Lan a fe. A chi'n gweld y llinellau pink yn fy helpu i? Dyblygu eto. Dyblygu eto. A beth dwi'n ei wneud nawr yw newid y testyn ar gyfer enw bob hain. Felly, yr hain nesa o'r gweilod yw yr hain i styfiant. Yr hain nesa yw hain y canopi. A yr Haen uchaf yw'r haen allddodol. Dyna ni, dwi wedi enwi bob un o'r haenau. Nawr te, beth am i ni ychwanegu teitl? Wel, dewch i ni gael dyblygu un o'r blychau testun yma eto te. Dwi draw ar ochr dde, a dwi'n mynd i newid y testun i ddweud haenau'r goedwig law. A dwi eisiau i hwn i fod tipyn yn fwy. Ond dwi hefyd eisiau iddo fe i sefyll i ffwrdd ychydig yn fwy eto. Felly dwi'n mynd i ychwanegu splash o baint tu ôl iddo fe. Felly ewch i elfennau ac o dan yr asedau dylunio, chwiliwch mewn am y gair Saesneg paint. Iawn, dyna ni. A llwn ni ddewis, chi'n gweld, llwyth o splatiau gwahanol o baint i gael mewn yn hyn. Dwi'n hoffi'r un yma, felly dwi'n mynd i glicio arno fe, Mae'n ychwanegu fe i'r dudalen. Nawr te, dewch i ni gael cuddio y testun. A gyda hwnna yn ei le, nawr allai i ddod yn ôl ar haen yma, yn y stac haenau, tu ôl y testun, dyna ni, a nawr dwi'n gwybod bod y teitl yna yn ffitio. Dio. Beth hoffen ni weld ar ein ffeithlyn? O'r gwaelod i fyny, felly mae angen pridd arnon ni. Dewch draw i'r ochr chwith i'r cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio o dan lluniau am y gair Saesneg soil. A ni'n chwilio am bridd sydd hefyd yn dangos ychydig o awyr uwch i ben e, felly bydde hwnna'n gweithio, bydde hwnna'n gweithio. No, dwi ddim eisiau'r darn gwyn yma ar y top, felly dwi'n mynd i glicio ar y ci cyfeillgar i gael gwared o'r cefndir. Dyna fe. A nawr, dwi'n mynd i leihau maint hwnna, i osod e yn ei le fan hyn. A be dwi'n mynd i wneud nawr yw dyblygu hwnna yr holl ffordd ar draws yr haen waelod. Nesa, dwi moyn ychwanegu rhyw fath o blanhigion, felly dwi'n mynd i chwilio am y gair shrub, ychwanegu llun, tynnu'r cefndir, Unwaith eto, dwi'n ni osod rhain ar draws y pridd ac ychwanegu gwahanol fathau o blanhigion sy'n tyfu ar lawr y goedwig law. Nawr, chi'n sylwi bod y testyn yma'n dechrau cuddio tu ôl i bethau. I newid hwnna, dyna gyd sy'n angen i ni wneud wrth gwrs, yw llusgo'r haen llawr y goedwig yma i fyny i dop y rhestr. Beth nesa te? Wel i ni nawr yn mynd i ychwanegu ein coed, felly dal o dan y botwm cyfryngau o dan lluniau, i ni mynd i chwilio am tri. A beth i chi moyn dangos fan hyn yw'r rhai coed yn cyrraedd top haen y canopi a bod un neu ddau efalle yn ymwthio i'r haen allddodol. Nawr, beth dwi'n gwneud nawr yw chwilio am tall tri, fel bod ni'n gallu dewis rhai ohonyn nhw i fod lan fan hyn yn yr haen allddodol. Mae ambell i lun yn, yn dangos fwy nag un coeden, felly allai hwnna fod yn ddefnyddiol. Beth am i fi i ddefnyddio hwn, tynnu'r cefndir, Felly beth allai wneud yw i gosod nhw yn ei lle, fel hyn, a wedyn allai docio gweddill yr coed i ffwrdd. Iawn, a'i wneud hynny, mae'n haws i fi i zoomo allan, dod yn ôl i'r bethau 50 y cant, ww, neu llai, 25 y cant, a allai ddefnyddio'r ddolen yma i docio y llun. Mae angen i ni drefnu ein haenau, oherwydd, dechrau ni gael mynd nôl i weld hwn, Ffitio'r cyfan. Mae angen i'r ddou yma i fod reit yn y cefn. Iawn. Ond hefyd, chi'n gweld ar y gwaelod, ein bod ni'n gweld gwaelod bob coeden, a fydde'n llawer fwy effeithiol os bod gwaelod bob coeden yn cuddio tu ôl y pridd. Felly, mae angen i ni gael yn holl god o dan y pridd. A i'n siŵr fod y moyn y testun i ddod o flan y cod hefyd. A fe, chi'n gweld nawr, mae gwaelod bob coeden yn cuddio o dan y pridd. A mae angen i fi ddod â'r testun yma i'r blaen. Nawr te, allech chi hefyd fod yn goleuo ac yn tywyllu coed. Er enghraifft, y goeden yma sydd yn y cefn. Dewis y goeden, a dwi'n mynd i addasiadau. Ac o dan addasiadau fan hyn, allai i Dod lawr â disgleirdeb. A falle bod ni moyn i'r goeden yma i fod yn fwy golau. Ein cam nesaf ni nawr yw i edrych ar beth arall sydd ym mhob un o'r haenau yma, fel anifeiliaid a bywyd gwyllt. Wel, ar lawr y goedwig fe welwch chi bethau fel jaguar, y baedd, a hefyd madarch yn tyfu, felly dewch i ni gael ychwanegu rheina. I fyny te i'r haen nesau, i'r haen is-dyfiant, a fan hyn fe welwch chi nadredd a brogaod y coed. Ymlaen i'r haen nesaf, haen y canopi, ac i fyny fan hyn fe welwch chi bethau fel twcan, mwncïod a hefyd y sloth. Nawr, fe sylwch chi gyda'r tri yma, yr sloth, yr mwnci a'r twcan, bod e'n mynd i edrych yn well os maen nhw tu ôl i'r goeden yma a'r goeden yma. A ni wedi cyrraedd yr haen olaf, sef yr haen allddodol. Felly yn yr haen allddodol, fe welwch chi bethau fel uh, adar, a uh, ieir fach yr haf, a hefyd ystlymod gyda'r nos, fydden ni'n meddwl. A dyna chi, rydyn ni wedi gorffen creu ein ffeithlyn ni yn dangos haenau y goedwig law. Nawr te, er mwyn rannu hwn wrth gwrs, allech chi glicio ar llwytho i lawr, a fel na, allwch chi ddewis lawr lwytho fel png os i chi moyn rhannu fe'n ddigidol, neu os i chi'n mynd i argraffu, bydden ni'n lawr lwytho fel pdf, ond hefyd allwch chi glicio ar rhannu, a yna cyhoeddi i'r we, a bydd Express yn rhoi'ch dyluniad hyfryd chi a'r dudalen gwe i hunan, a chi'n gweld ar y gwaelod ei fod e wrthi'n cyhoeddi nawr, unwaith bod e ar ben, allwch chi gopïo'r ddolen, ac yna bydd unrhyw un sy'n dilyn y ddolen yna yn gallu mynd yn syth i weld eich gwaith chi wedi gyhoeddi ar y we fel hyn.